Goergen, Dir hutt d'Wuert. Här President, mir diskutéieren haut iwwert d'Erausfuerderunge fir de ländleche Raum. Et kann immens flott sinn, um Land ze liewen. Et ass gesond, flott liewen, no bei der Natur. Um Land kennt ee sech, et hält een zesummen. De ländleche Raum ass awer och mat villen Erausfuerderunge confrontéiert. Ech ginn a menger Ried gären op e puer vun dësen Erausfuerderungen an, ouni awer wëllen nach eng Kéier all ses ze widderhuelen, wat hei gesot gouf, wou och vill Richteges a Guddes schonn derbäi war. Eis Piraten ass wichteg, dass jiddereen iwwert d'ganz Land verdeelt kann um Räichtum vun der Lëtzebuerger Ekonomie deelhuelen. Eng modern a fair Landesplanung ass dofir immens wichteg. Den éischte grousse Punkt, deen ech am Bezuch op de ländleche Raum wëll umierken, ass d'Mobilitéit. De Wee op d'Aarbecht ass fir vill Leit aus de ländleche Géigenden oft eng Erausfuerderung. D'Weeër an d'Ballungsgebidder si vu Stau zougesat, de Bus oder den Zuch alt iwwerfëllt. Biergerinnen a Bierger aus de Gebidder brauchen oft laang, fir op hir Aarbecht ze kommen. Dëst bedeit natierlech och en Aschnëtt an hir Liewensqualitéit a si hu manner Zäit fir sech, fir sech an hir Famill. déi dës Leit momentan Dag fir Dag an engem ëffentlechen Transport verbréngen, owes spéit nach heem kommen an net esou einfach, besonnesch fir déi Jonk, eng frustrant Realitéit. Wat d'Mobilitéit ugeet, erhoffe mir Piraten eis vun der Reform vum RGTR eng kloer Verbesserung vun dësen Ëmstänn. Doriwwer eraus brauche mir massiv Investitiounen an d'Infrastrukturen. Mir Piraten denken do zum Beispillsweis un d'Schinn am Norden an Osten, awer och un eng N7, déi, der säit Joerzéngte gedoktert gëtt. Mir brauche flexibel Busservicer fir Jonk an Al. Jo, och Carsharing, Fuergemeinschaften an digital Servicer mussen och am ländleche Raum geférdert an ausgebaut ginn. A wisou net mat méi digitale Léisungen, ähnlech wéi Uber, de ländleche Raum besser ubannen? Den öffentlechen Transport gëtt elo gratis, dat fanne mir super. Mir si frou, dass och dës laangjäreg piratesch Fuerderung endlech d'Realitéit ëmgesat ginn ass. Mir brauchen awer en effikassen ëffentlechen Transport, deen net nëmme gratis ass. Wie ländleche Raum seet, dee seet och Veräinsliewen. De Benevolat war an ass wichteg fir de ländleche Raum. D'soziaalt Liewe fënnt zum groussen Deel an de Veräiner statt. Haut, an enger Zäit wou jidderee muss zu zwee schaffe goe fir z'iwwerliewen, muss ee sech iwwerleeën, wéi een d'Benevolat laangfristeg erhalen a stäerke wëll. Ouni dës Strukturen ass de gesellschaftlechen Zesummenhalt am ländleche Raum a Gefor. Dofir fuerdere mir Piraten, endlech e Congé bénévolat anzeféieren, deen et de Biergerinnen a Bierger erlaabt, sech a Veräiner z'engagéieren an op deem Wee zur Gesellschaft bäizedroen. Um Duerf seet een sech nach Moien. Dat ass flott, et ass keng anonym Gesellschaft, et kennt een sech. A mir Piraten wëllen dofir, datt d'Duerfliewen erhale bleift. Eis Dierfer solle liewen. En anere Problem, deen ech och gäre géif uschwätzen, ass dee vun der Zersiddelung. Och am ländleche Raum gëtt vill gebaut, mee net ëmmer ganz intelligent. Amplaz déi schéin Ecke vun eisem Land zouzebetonéieren, sollt ee sech iwwerleeën, wéi ee kéint méi schounend mat eiser Ëmwelt an eisem Buedem ëmgoen, Stéchwuert nohalteg a qualitative Wuesstum. Mir Pirate wëlle kloer, datt méi dezentraliséiert gëtt. Et ass fuerchtbar wann ee gesäit, datt d'Séil an de Charakter vun eisen Dierfer heiansdo futti gemeet ginn duerch grujeleg Baute vu sou munche Promoteuren. déi sech net an d'Landschaftsbild afügen, awer de gréisste Profit bréngen. Hei sollte mir kucken, datt mir eis landesplaneresch Richtlinien orientéieren. Ech wëll hei och eng Kéier op d'Idee hiweise vun eisem fréiere Buergermeeschter, Péitenger Buergermeeschter Jean-Marie Halsdorf, deemools Innenminister, deen d'Idee vun de Communautés urbaines virgestallt hat. Dëst Konzept, wou puer Gemengen zesummen ee PAG ausgeschafft hätten, hätt kinnte fir eng méi modern an homogen Entwécklung vun de Ballungszentre beispillsweis an der Nordstad suergen. D'Gemengenautonomie erlaabt leider weiderhin e konzeptlos Zoubetonéieren. Och d'Gemengefinanze musse méi geziilt op d'Gemengen zougeschnidde ginn. Et mécht kee Sënn, iwwerall nëmmen op Wuesstum ze setzen. Wieren d'Communautés urbaines Realitéit ginn, hätte mir haut eng dezentral Organisatioun vum Land a méi Liewensqualitéit fir Bierger a Biergeren aus dem ländleche Raum. Hei hätte kinnten staatlech Verwaltungen ugesidelt ginn a qualitativ Aarbechtsplazen an d'ländlech Regioune bréngen. Deemools war deenen aktuelle Regierungsparteien all Grond, Recht fir d'Idee vum Här Halsdorf ze bombardéieren, alles wéinst der Gemengenautonomie. Mir Pirate komme mat konkreten Ideen, wéi den Teletravail, fir deen mir eis säit Joren asetzen. Och dat bedeit fir d'Bierger a Biergerinnen, déi net an enger Stad wunnen, e Plus u Liewensqualitéit, manner Trajeten, méi Zäit fir sech a seng Famill. D'Gemengen am ländleche Raum sollen ënnerstëtzt gi fir d'Leit, déi all Dag de Wee a Richtung Ballungsgebidder op sech huelen, d'Räimlechkeete kënnen zur Verfügung ze stellen, wou si kënne schaffen. Also gedeelte Bürosflächen. Mir kënnen dës Gebaier aus dem Grenzgebitt, mee firwat net och am ländleche Raum? Och dëst kéint zur Wuelbefanne bei der Bevëlkerung aus dem ländleche Raum bäiféieren. Looss mech kuerz op d'Entwécklung agoen, déi eis sollt Suerge maachen an eis motivéiere sollt, endlech ze reagéieren. De Bulletin Nummer zwee vun 2017 vum Statec zeechent en alarmant Bild. D'Gemengen am ländleche Raum weisen aktuell net nëmmen den héchsten Taux u Monoparentallen op. D'Gemengen am Norden a Süde vum Land haten 2017 och den héchsten Taux u Leit, déi am Chômage oder am RMG sinn. D'Tauxë vun RMGiste sinn an dëse Géigenden deelweis méi wéi sechs Mol esou héich wéi an engem Speckgürtel vun der Stad Lëtzebuerg. Och d'Qualifikatioun vun de Salariéë si laut dem Rapport an de Regiounen ausserhalb vun der Stad Lëtzebuerg vill méi niddereg wéi soss iergendwou. Am däitlechsten ass et awer a Saache Paien. Hei weist sech kloer, datt déi Leit mat niddregem Akommes gezwonge sinn, an de ländleche Raum ze plënneren. Kuckt ee sech den Indice socio-économique un, mierkt een, datt de ländleche Raum de Raum vun de Leit zu Lëtzebuerg ass, déi manner finanziell Mëttelen hunn. Op der Kaart vum Statec gesäit dat dann esou aus, datt alles, bis op e puer Ausname, rout ass, ausser d'Stad Lëtzebuerg a säi Speckgürtel. Déi héich Logementspräisser dreiwen déi Leit, déi manner hunn, ëmmer méi an d'ländlech Regioun. De Problem, déi elo schonn do sinn, ginn domadder nach verstäerkt, schlecht Verbindunge beim ëffentlechen Transport, mangelnd Infrastruktur, keng flächendeckend medezinesch Versuergung an eng Joboffer, déi quasi nëmmen op niddreg Qualifikatiounsjobs baséiert. Loosst eis eppes am Logement maachen, loosst eis dezentraliséieren, loosst zou, datt d'Mënschen hei am Land, egal wou se liewen, dat selwecht Recht op Bildung, medezinesch Versuergung, eng héich Liewensqualitéit an eng sécher Zukunft hunn. Här President, an de Stied drénkt ee Waasser aus dem Stausee. Crémant vun der Musel, dëst ee Fleesch vu knapp Houschent. Kommt mir loossen d'Leit aus dem ländleche Raum och deelhuelen um Räichtum vun eisem Land, kommt mir ginn hinnen eppes zeréck. Wann et der Stad gutt geet, soll et de Leit um Land och gutt goen. Merci.
Merci villmools, Här Goergen. D'Regierung huet d'Wuert. De Mobilitéits a Minister fir ëffentlech Aarbechten, François Bausch.